Bon bini na un otro presentacion di BTC Curaçao. Awe mi ta bai mustra bo con pa crea un digital wallet cu Bitcoin Beach Wallet. Prome cu tur cos ta bon pa bo sa cu Bitcoin Beach Wallet ta apto pa e Lightning Network di Bitcoin. E ta mas facil pa usa cu tarifa mas atractivo y super mas lie. Pa download Bitcoin Beach Wallet bishita nan website oficial na www.bbway.sv y despues scohe sea App Store of Google Play. App Store ta apto pa iOS y Google Play pa Android. Una bes cu e habri clic riba Install pa cuminsa e proceso. Despues di instalashon, klik riba Open pa habri e sistema. Bo por nota ku e ta habri ku un pregunta i algun informashon básiko tokante Bitcoin. Swipe na links i klik riba Learn to Earn pa nos kontinuá. Seguidamente bo ta yega na e homepage ku e opshon pa scan pa paga i tambe e opshon pa manda i risibí sèn. Pero promé ku tur kos bo mester registrá bo number di telefon pa kompletá e instalashon. Habri Settings i klik riba Phone Number, kaba e bandera. Den e lista bo ta haña Kòrsou komo un opshon pero pa un motibu òf otro e no ta funshoná. E motibu pakiko e no ta trata deskonosí pero nos tin un otro opshon. Bai bek ariba den e lista i skohe Caribbean Netherlands. Promé ku bo pone bo number di telefòn, djis pone un nuebe. Next bo tin di hasi un prueba chikí djis pa e sistema verifiká ku ta un hende ta kreando e digital wallet. Bo tin ku hala e ròntji abou te ora ku e puzzle yega kaminda e mes sertá. Kaba bo ta risibí un kódigo di seis sifra riba bo telefòn pa bo konfirmá ku ta bo telefòn mes bo ta haciendo uso di dje. Hasi esaki pa nos por sigui. Despues di e kaba di konfirmá bo number di telefòn, ta aparesé algun informashon general riba bo pantaya. Básikamente nan ta indiká ku bo tin dos kuenta, unu pa Bitcoin i unu pa USD. USD ta un stablecoin, i na momento ku bo transfer bo Bitcoin pa e kuenta di USD, e balor di sèn no ta fluktua, Ora bo kaba di lesa, klik riba Back Home. Si bo ta interesá pa siña mas, klik riba Learn More About Stable Sets. Awoke nos ta bai Back Home pa mustra bo algun opshon ku tin pa seguridat. Ku bo habri Settings i Security, bo ta mira ku bo por tuma tres diferente medida di seguridat. Tin fingerprint, kódigo di pin i tambe bo por hide bo balance. Pan teste último di hide balance. Hala e bar na rex i kaba bai bèk homepage. Bo ta mira ku en bes di e sèn tin tres wowo. Bo klik riba un di e wowonan, e ta kambia i bo por tuma nota di e suma ku tin riba bo kuenta. Awor mi ta bai mustra bo kon pa risibi sèn. Pa kuminsá, klik riba Receive. Te ariba bo por nota ku bo por skohe entre Bitcoin òf USD. Si bo skohe USD, e balor di e sèn ta keda mesun kos i no ta bai fluktua segun e preis di merkado. Pa duna bo un ehempel, mi ta bai usa esun di Bitcoin. Klik riba Request Specific Amount. Pa e video aki mi ta pone dies dòler. Kaba klik riba Update Invoice. E plataforma outomátikamente ta krea un QR code pa e persona ku tin di manda sèn pa bo sken. Tambe bo por klik riba Copy Invoice i mand'é p'e. I di e forma aki nos sega final di un otro presentashon di BTC Curaçao. Masha danki pa boso sosten i si tin kualke pregunta, tuma kontakto ku nos libremente i nos lo tei pa kontestá kualke un pregunta ku boso tin.